O vaqıt oña ruhiy yapqan onıñ köydeşi, acayip alimimiz Basır ağa Gafarov olğan. Yıllar keçken soñ, Feld ağa Moskvada öz qorantasınen yaşağanda pek büyük dost olğanlar, Veradin. Keliñ, dostlar, acayip topraqdaşlarımız Basır ağa Gafarov aqqında mısafirimiz Ferit ağa bizge şimdi söylep bersin. Buyurıñ, Ferit ağa.
Qırımda yaşamaq içün, Qırım içün talap etken bizim vaqıtlarımız seksen beşinci, seksen yedinci yıl tügül, elli altıncı yıl da tügül, altmış yedinci yıl da tügül. Bizim Qırımdan çıqqan vaqıtımız. Qırq dörtünci yıl bizim Qırımğa qaytacaq talap etken yılımız edi. Şu yıllardan beri de türlü-türlü küçmen, türlü-türlü quvetnen, türlü-türlü qazalı-belâlı momentlernen bizim halqlarımız öz Vetanına qaytıp, Çayıñız qıldırıp qaytıp keldiler dese bolır. Men de şu vetandaşlarım benim de qaramda şularından birisi dep sanayım. Lâkin biz öz evimizge Aqmescitke kelip yerleşkenimizge bir yıl oldı. Men sizge şu sırımı aytmaq isteyim, bir yıllarnıñ içinde Men Qırımğa kelip, bir şeyge, tatarca aytsam eger, toyalım. Ne ekenin de añlamadım. Köp teşkilâtlarğa bardım. Köp dostlarımnen körüştim. Tuyam bilen Qırımda yaşağanım, kelgenim bilen yaşağanım duymayım. Qaysı teşkilâtqa barsam, ekiden eki nasip, bizge pek qıymetli sözler eşitirmen desem, eşitile almadım. Yaşlan dep olarnı bağışlamağa bildim. Ocalarım arasına kirgende tatarca eşitmesem. Özüm köyden, evge kelip nastroyeniyemizde. Ebet, özüm de ana tilde oqumadım, anadan, babadan, dostlardan, silmetdaşlardan eşitken sözlerimnen Moskvada olsa da şu sözlerni qullana kelgen edim. Ollar çoq saolunlar, mına bu yerde olğan bugün cemaat, men aqiqattan bugün Qırımda olğanım. Ne Elmira hanım işim degil, Elmira hanımnı men çıqqanda men, men bilmeyim, men uçak edim. Onı aytqan sözleri, onı rahmetli Basır ağa aytedi, Ferit, balam, sen mağa bir aftada Moskvada olıp, bir kün mağa telefon etsen, men sen laf etken soñ, bilesiñmi, nişi edim? Napa edim başrağa? Men ilhamlana edim. Bir afta sen menim köñülim kötere ediñ. Bir afta men tatar olıp bu duşmanlarım, bu kazaklarım arasında men tatar olıp yaşay edim. Men fikirim tatarşa oylana edim, degen sözlerni ayta edi. Şunıñ içün çoq sağ oluñız, mına bugün bizim halqlarımızğa, bizge de yaş degilmiz, bizim ocalarımızğa, bizim tatar degen tatar milletiniñ arasında eñ ürmetli adamlar evel ezelden oca olğanlar. Bugün de, ebet, bu mektepte olğan ocalarıñ, elbette, zamanlar öte, vaqıtlar öte, çoqusı mında iştirak ete almağanlardır, olarıñ talebeleri, Onı unutmağanları bu bizim halqımızğa büyük medeniyet. Bizim ebet evel biz kommunist obşestvosında oqudıq. Bugün de yaman degen de bar, yahşılığı da qaldı. Bularnıñ arasında bir oqumış herif aytqan, Uvojeniye k proşlomu, eto prosveşeniye degen. Elli yıl ötken soñ, biz bu meselede mında oquğan adamlarnı, mında olğan ocalarını qatirli etemiz. Bizler bugün özümizni zayıllı millet, prosveçennıy, kulturnıy dep saymağa aqiqattan aqqımız bar. Şu sözde men rametli Basrağa-nı bilgenimce tekrar qatirlemeye istiy edim. Basrağa ayta edi, Balalarımız içün men tatarca laf etkenimizni istiy edim. Eger siz tatarca laf etmeseñiz, siz tatar medeniyetini bir vaqıt ögrene almazsız. Til, elli fayız medeniyetiñ, deyilgen. Ebet, bu sözler bek qıymetli sözler. Ocalarğa men onı añatmayım, no, ebet de, bugün de bunday etken oqumış adamlarnıñ aytqan sözlerin, vesiyetlerin unutmasaq, elbet de, bizim halqımız bundan da büyük, bundan da ürmetli olıp yaşamaq mümkün. Basırağa rametli. Ev bizim halqımızğa çoq işiñlik yaptı. Pek yahşılıq yaptı. O, Moskvağa kelip, bizim haqqımızdı talap etken adamlarğa aqıl berdi. O, bir başına bir qıyınlıq kelgen adamlarğa babalıq etti. Tekaran oqup, Mekteplerniñ institutlarında aspirantlar oquğan vaqıtlarında olarnıñ oca lıq yaptı olarğa. Şunıñ içün o rahmetli ölgen vaqıtında biz bir on beş adam bir fatiya etken vaqıtında mollamız onda tanq bolsa da aytqan edi o vaqıtında. Basırağan evi Moskvada yaşağan bizim sebetdaşlarımız içün, onı bilgen onıñ talebeleri içün onıñ üyi bizge Mekke, Medine olsun dep istemiz. E, aqiqat tam şunday oldı. O keçindi qaraq. Mında Kolçugin köyünde, Kömülde, qısmet etse, cemaat qüvetinen Talebelerniñ quvetinen onıñ baştaşı qurulup, oñ üstünde büyük merametlik etip, dua senasıban biz onı bir vaqıt unutmamız. Onıñ İsmail Gazmuralı kitaphanesinde Aqmeçitte biñlermen kitabı olsa eger, yarımı o verdi. Halqıma olsun dedim. Apayına ayttım, men ölip ketsem, bu kitapnı satıp da, menim malım mol etmege istemem. Meñ mollığım, meñ halqımnıñ bilgisinde, dep sizlerge hepsine peşin aytıp vasiyet ettim. Soñu laflarım, soñu istegin basırağanım aytayım, bu adamlar Qırımğa kelip de, ministr olayıq, ya bireviñ müdiri olayıq, onday fikir yoq edi o hariflerde. Balalarım, eñ istegim Qırımğa barsam, birinci istegim, Kefeden Gelişke ketken yolda bir bederka tapılsa, şu bederkanıñ üstüne minip, mayıs ayında çölge qarap, aldımda Lâlelerni körip, bu lâlenin arasında bir baytal olsa, yanında da bir iki dane tay olsa, soñ ölsem öleyim, ökünişim yoq, deydi. Bugün bu yerde olarnı ürmet etip, olarnıñ tarihini ürmet etip, unutmay kelayatqan balalarımızğa terbiye bergenimiz içün menim elimde olsa, men Qırım merkezin Keriçke avuştırır edim.